Alfred Sant xorta jibqa' jsib il-ħin sabiex jikteb xogħlijiet letterarji mirquma ħafna, minn drammi sa novelli u saħansitra rumanzi, kitbiet li wassluh sabiex fl-2020 jirċievi l-aktar premju prestiġġjuż mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
Dejjem kont interessat fl-istejjer, fil-ħrejjef, fir-rakkonti. Kont nagħmilhom għalija nnifsi fl-imgħoddi, meta kont żgħir, U bqajt nagħmilhom għax joġobni s-sens ta' rakkont li qed tesplora l-ħajja tal-bniedem permezz ta' storja.
Naħseb illi Alfred Santi mullura u kolla l-movement għaw mill-letterarju fil-taħt il-weraq tal-bajtar jedilli li fil-bidu tas-sebejnijiet. U minn hemmhekk ma ħaris lura Alfred Sant eh, huwa kittib regolari ħafna, jikteb il-ġeneri kollha, niddubita jekk għandux poeżiji, biss Drammi għandu għandu ħafna, novelli għandu wkoll u rumanzi għandu u hu r-rumanzi tiegħu fihom fihom fihom il-paġni il-paġni il-paġni x'taqra. Speċjalment Silġ fuq Kemmuna u La bidu la tmiem huma rumanzi li fihom sfida, sfida kbira letterarja. Naħseb illi dak kien il-bidu il-bidu t'Alfred Sant. bħala bħala kittieb letterarju. Ma nitlaqx mill-argument tal-ġeneru, nitlaq mill-istorja li tkun, mir-rakkont li jkun, mill-karattri li jkunu, u dawk huma jażlu l-ġeneru mhux jien. Kollok idea għal tema, għal nisġa fejn jidħlu nies li tixtieq tesplora s-sentimenti tagħhom u titlaq fuq in-nisġa fuq il-plot biex tasal għal rakkont li jkun rakkont wieħed jittama interessanti. Li nista' ngħid fuq Alfred Sant huwa li fl-opinjoni dejjem tiegħi li huwa wieħed mill-aqwa kittieba li qatt ipproduċiet din l-art. Jekk ma ngħidx l-iktar kittieb b'saħħtu kontemporanju. Għaliex? Għax Alfred Sant ma naħsibx li jikteb letteratura għall-popolin. Alfred Sant jekk tipprova taqra n-novelli tiegħu, id-drammi tiegħu, u r-rumanzi, wisq aktar ir-rumanzi tiegħu. Jekk ma tkun studjajt il-kritika letterarja ma tantx ħa tifhmu. X'jiġrilek inti meta meta tistudja l-kritika letterarja titlef xi ħaġa importanti. Tiggwadanja ħafna affarijiet, imma titlef xi ħaġa importanti. Titlef il-gost tal-pjaċir li taqra. Daka titilfu għaliex għax tant tkun studjajt il-kritika letterarja li inti tibda tfittex l-affarijiet li jagħmlu l-letteratura aktar sinjura. U Alfred Sant jagħti dawk l-isfidi. Alfred Sant itik sfida mill-bidu sal-aħħar biex tibqa' tfittex l-affarijiet li jagħmlu l-kritika letterarja. Allura jekk ma tantx tkun studjajt il-kritika letterarja, ma tantx ħa tifhmu, ma tantx ħa tieħu pjaċir issegwi, imma eżempju il-mod kif il-mod kif jikteb eżempju għandu fl-Għalqa tal-Iskarjota. Ikompli dak ir-rumanz ikompli b'rumanz ieħor f'Ġorġ Bush f'Malta. L-istess karattri qed jestendu minn ktieb u qed imorru qed imorru ġa ieħor. Jaqbadlek eżempju l-metafora tal-lupu fl-Għalqa tal-Iskarjota li tibda tikber, tikber, tevolvi, iktar ma jevolvi l-karattru iktar qed tevolvi l-metafora miegħu. Ġifieri Alfred Sant fl-opinjoni tiegħi jagħti sfida kbira, kbira lil min studja l-kritika letterarja. Nemmen li jikteb apposta lek biex min studja l-letteratura itih daw l-isfidi illi irid ifittex u jgħarbel għall-figuri tat-taħdit. Bil-Malti nikteb affarijiet kreattivi. Bl-Ingliż qatt ma nipprova nikteb affarijiet kreattivi għax inħoss li jkollok distanza doppja mbagħad mis-suġġett tiegħek permezz li qed tuża lingwa li mhix il-lingwa tiegħek. Dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-Malti, iva mill-problema Illi xi kultant ċertu vokabularju mhux modernizzat biżejjed, imma meta tipprova mbagħad timmodernizzah jew tuża l-antik, dak jgħidu li tkun filosofiku. Nemmen li meta tkun qed tikteb u qed tirrakkonta xi ħaġa kreattiva, xi ħaġa li mhix trattat, mhix artiklu politiku, il-lingwa toħroġ u tesprimi realtajiet ta' finti.